Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Iva, fil-fatt ninsabu l-imtarfa fit-triq ir. Ħadunna s-sajn dan. Ara, kollox stramb hawn hawn fuq l-imtarfa. Anke t-toroq jagħmluhom fil-baxx. Triq ir-razzett l-aħmar fl-imtarfa. M'hawnx razzett aħmar li nistgħu narawh, imma. Jista' jkun, ma xi darba isemmu triq u ma jkunx hemm. Forsi kien hawn, imma issa m'għadx hawn. Imma illum ħankunu qed naraw għaxar affarijiet interessanti fuq l-imtarfa san. Eh, ta' una kannellani.
Qed insaqsu dak ir-raġel fuq razzet l-aħmar tlana. Dik it-triq jisimha triq ir-razzet l-aħmar. Kien hawn xi razzet ta' aħmar?

Jalla ma jkollokx ħafna ħaxix. Mhux hekk.
Ciao sieħbi.
Ciao ħej.
U l-belt żgħira tal-imtarfa għandha id-dħul tagħha minn hawnhekk li issa sar ħruġ biss għax bidlu daqsxejn il-mod kif eh, jaħmu t-toroq. Imma ta' min ngħidu wkoll li eh, ġo fiha fl-imtarfa jgħixu 2600 ruħ bej wieħed u ieħor. U xaġa interessanti u koll illi l-average, l-età average għawnek ġo l-imtarfa hija dik pjuttost żagħżugħa f'hej postijiet oħra. Mhux qed ngħidu għal daw għax għalkemm żgħażagħ hawn ukoll ħafna żgħażagħ fl-ispirtu, l-anzjani tad-dar tal-anzjani tal-imtarfa li qegħdin hawnhekk ftit dar tal-anzjani sabiħa igawdu il-veduta ta' Chadwick Lakes. Eh, veduta sabiħa, eh? U la qed nitkellmu dwar Chadwick Lakes Dan huwa wieħed mill-isbaħ postijiet f'Malta sabiex wieħed jiġi jippassiġġa man-namrata, mal-familja u ngħiduha kif inhi. L-hemm tarfa hawn daqsxejn fejn tagħmel passiġġati, eh mhux ħażin. Għax inti stenna li la tiqisima triq San Oswald. Istenna ħajkun hawn San Oswald. Ma min hemm hemmhekk? Da, ta' s-sġiwi, jaw. San Nikola.
San Nikola, tħares lemmi. Eh, ġifiri, San Nikola mill-lim tarfa qed jara il-veduta sabiħa ta' s-sġiwi. Briħet l-imdina u kol, eh?
Lim tarfa u wieħed mill-postijiet fejn l-Ingliżi kellhom bażi militari li kien importanti ħafna għal ħarsien tal-ajruporti li kien ftaqali. Għadek sal-lum il-ġurnata tista' tara binjiet li għadhom eżistenti u jgħixu fihom in-nies bħal daw il-beriks ta' hawnhekk. Nexxielek. U s-sinjur.
Sindikajr. Sindikajr. Sindikajr. Jibdejt ngħid, ma jaf kif inhu mal-beriks minn ġewwa. U l-tajna ma da' s-sinjur li għaddi għasaf xismu, illi għal ħajda warna da' xej. Naqa, xaw, ta' hi xieġi. Taf xie tkun trit, kappell minn dak tal-franella jek. Wieħed minn dawk ir-rocking chairs hekk tal-Ingliżi. Ah, ngħidlek propju, film b'nar għal sitta taħtu b'dak id-dublett tal-Iskoċċiżi.
Tara, 35.
U l-fireplace oriġinali wkoll. Ejwa, ejwa, żgur.
U jiddispjaċejkom li ġejtu għaw? Waħda mill-rifjutaw ħafna nies, ejja, minħabba

Titneħħi dan, ġifieri, faċli biex tneħħiha. Għattiva, għax daw dovizorji, ġifieri, għedi. Imma eh, eh, xelta barra le, u. Aħna nirringrazzjawkom tal-li tajtuna l-kurzita.
Kontu tafu li f'dal isptar li ħallewna l-Ingliżi, isptar Navali kien inżamm ġo fih Carmelo Borg Pisani li kien meqjus bħala spija. L-Isptar Navali wkoll għal ħafna snin u sa ftit snin ilu kienet ukoll skola sekondarja. Fl-Imtarfa wkoll hawn ċimiterju militari Ingliż magħruf bħala il-Commonwealth Graves. Meta ssemmi l-Imtarfa ma jistax ma jiġix f'moħħok? Xi naħa baħar hu.
Mill-Imtarfa.
Iwa, iwa, imma. Razzet l-aħmar.
Eh, torri, torri, eh. L-arloċ, l-arloċ, lider minn kullum kien. U aħna irnexxinna nġibu kumment xkejken minn ċaħat, illi tgħid kemm taħħabel. Eh, mela. Eh, jiena d-dimagro, sibuni bħala Tony jew Tony waħda minnhom, kont nieħu l-alloġi li kellu fideħ il-gvern. ta' San Ġwan Palazz u eh, konni uħsib tal-imtarfa u koll meta telqu l-Ingliżi meta waqa' fidej il-gvern fis-79. Dejna dwar l-ħabel aħna, ġieri u konna mmorru eh, kull ġimgħa. Kull nhar ta' tnek, ġeneralment kull nhar ta' tnek konna mmorru. Intaħ il-ħabel u meta kien ikollu xi ħsarat jew manutenzjoni eh, u ntuħ Iż-żejt jew xi kollu bżonn konna nitalaw iżjed minn darba. Kellu l-mażri tqal ħafna wkoll, konna ndumu ntallaw eh, jgħad bil-mażri, ġifieri mhux elektrik bħalma jagħmluhom illum. Ġifieri kellu mażri tqal ħafna u kellu t-tarħ bes biex titlel fuq. Riċentament it-torri tal-arloġġ ġie restawrat.
U ninsab issa fit-triq il-Prosperina, illi jgħidu illi għaw fuq kien għaw tempju Grek. Issa, dan it-tempju Grek kien, jekk veru kien jeżisti, kien iddedikat lil Prosperina li tiġi it-tifla ta' Żews, l-alla tal-agrikoltura. U biex nagħlqu inżilna sal-Museum Station illi għalkemm tinsab fil-konfini tal-Imdina, in-nies kienu dejjem jirreferu għaliha bħala l-istazzjon Tal-ferrovija.
tal-imtarfa.
Tal-imtarfa.
Tal-ferrovija.
Aw. U nistgħu nagħlqu dawn l-għaxar punti sana hawnhekk li kienu. Ekku, isma' li mhux għaxra biss tagħmel, eh? fuq l-im Tista' tarfa. tagħmel enċiklopedija b'eċedeca żżeta fuq l-im tarfa. U għalhekk aqbdu ejjew sa dal-villaġġ sabiħ u ntefgħu imxu u skopru dan il-villaġġ x'jista' joffri lilkom.
U aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ta' ġejja trejn.